Rrrchwa! Kirerunye, tuliokuwa ndani ndani ndani. Eh, we miroreri wakwa, karibu sana kiroreri eh, kirerunye. Eh, u like, u comment na subscribe show ino itu. Hano ho twaragia sharuku, maundu mothe, maundu ma wendo, maundu ma culture, na ma maundu ire, maundu maria maratukora matuko maya. Ona maundu ma murugano ma andu me muoyo niguo wetagwo CV. eh rugano rwa mundu emwe etagwo CV no agithie ri ni rugano rwa ru rungi tukiui ikoragwo obituary eh riu ndenda gukuhe rugano rwa Washuka and Dave eh andu aya metagwo Washuka and Dave ni gukwira wira uria marutaga hau thutha-ini no mbere mbere ndaya ni kukwira Washuka no na Dave no Washuka ri uh, maikara na tatawe kayore aumĩte gatanga na nĩwe mwana wa gatagatĩ kwao rĩu nyina nyina na, na aciari ake me kũrĩa gatanga na maka- me- me- makageria mũno kũrera ciana icio kũu kwao eh, acuka akĩhurio nĩ tatawe tũkoraga kayole harĩa Macimba. Makĩmũrehe kũndũ gwĩtagwo taũni tondũ tata we nĩa- nĩendagia indo ici ciĩtagwo soda, harĩ na gatuka kanini. Endagia soda, harĩ kanyamũ ici ciĩtagwo typesetting, photocopying, eh, tondũ marigainie na University of eh, ĩrĩa ĩ harĩa Nairobi. Koguo ciana ciauma cukuru nĩ menda gwĩkĩrwo typesetting, nĩ menda gwĩkĩrwo photocopying, nĩ menda kũnyua soda, nĩ menda kũ- kũrĩa tũkeki tũtũ tũnini. tu- tu- tu- twĩtaga atĩa tũgumu kenya defense force kdf kana nĩmenda kũ- kũrĩa tũ tũ queen cake koguo wacuka wĩra wake wagũrĩ gũteithĩrĩria tatawe okorwo mũndũ enda kũruta photocopy akaruta photocopy mũndũ enda gũtaipĩrwo eh, irũa agathiĩ harĩa agataip na kompyuta maruta mau ũguo

Eh, o hau kando rĩ eh, nĩ harĩ na kĩwanja kĩrĩa andũ mahurũkagĩra andũ mo- me- hĩndĩ ĩrĩa me lunch time andũ mathiaga makahurũka hau koguo nĩ mathiaga ma- mũndũ agetia soda agetia ga queen cake agaikara thĩ harĩa kabencinĩ akarĩa na akĩrĩkia agagĩcokia eh, empty kwĩya wacuka makamũtinia deposit yake mamũcokeria mbeca ũguo ũguo okorwo nĩ arenda kũrĩa iri- iri- iri- kĩrĩa irigũ rĩru nĩ akũrĩa irigũ rĩru no indi matiarugaga maheanaga mendagia ind- indo mũndũ angĩhota kũrĩa hau hau hau hau metagwo fast food tũnyamũ ũngĩhota kũrũma wĩ mũ- ũ- ũngĩkorwo nĩ wacinwo nĩ ini wĩ mũhũtu kana- kanyamũ ũngĩhota kũrũma iria queen cake indo ta icio na photocopy na typesetting koguo ũyũ ũcio nĩ warĩ wĩra wa acuka na hau kiwanja-inĩ kĩu kĩarĩ hau mbere yao rĩ harĩ na nyeki yarĩ nduru we koguo andũ nĩ mokaga ma- ma- ma- ma- arĩa ma- matara macaria wĩra magoka maikara hau kangĩ magakoma hau mũndũ ũrona mũndũ na gabomu gake ka A4 kabahaca uma interview erwo athiĩ acoke thaa inyanya kana thaa ikũmi ũkona mũndũ oka ai- a- aikara hau etereire mũndũ ũngĩ wao andũ ta andũ me mĩhang'o-inĩ yao ya Nairobi

aumĩte dandora aumĩte d dave acarĩtie wĩra akaga no calling yake nĩendete mũno kũhunjia A- aigua ena kĩhunjio kĩingĩ mũno thĩinĩ wake koguo nĩ okaga hau kĩwanja-inĩ hĩndĩ ya lunch time eh, a- arĩ na- arĩ- arĩ na thauti yarĩ njega mũno ĩtagwo deep voice aya deep voice aragia ũguo deep voice koguo arakĩhunjia kuga "Wa- watu wangu leo nataka kumhurubiria rĩu aina aina aina sauti yarĩ njega mũno yagucagĩrĩria andũ rĩu ana andũ mendaga gũthikĩrĩria ũrĩa Dave Dave arahunjia eh akorwo arahunjia ũhoro wa ũhoro ũrĩa Daudi ahũ- ahũranire kuga Daudi alipigana sana

Eh, Wacukani wacukani arigagwo mũndũ ũrĩa ahunjagia kĩ arĩ story nyingĩ mũno na Dave arĩ mwanake mũthaka mũno arĩ kĩrorerwa kuona irio tu nĩmendaga mũno gũkahara matiendaga gũthikĩrĩria mwendaga mendaga kuona kana ma- ma- menyitĩre Dave no Dave ndarĩ na wĩra wao Dave uma D oka ahunjia D nĩ nda- D nĩ ndandora by the way mwĩroreri wakwa D sorry D nĩ ndandora okorwo ndũkĩũĩ D nĩ kũ D nĩ ndandora pole sana rĩu rĩ agĩkinya harĩa akatia akahunjia akahunjia akamahe word neno kuma- kumanengera kumakundia kumakundia giving giving kamahe word kamahe word kamahe word arĩkia kũmahe word agĩthiĩ harĩa hawacuka agetia gacoda kahehu eh, na ga- keki akĩrĩa Rĩmwe aka- a- a- a- agetia iria akanyua iria rĩhehu tondũ nĩ marĩ na kaburinji eka atĩa A- agagĩtere- akaheo gĩtĩ hau tũ- tũ- tũcuturu aikarĩra hau magakĩaria magakĩaria na na wacuka kana rĩmwe akaria na Gladys rĩmwe agakora tata wao akaria nao no eh, tata wa Gladys, eh, tata wa wacuka nĩamenyire atĩ kandeno mũhunjia ũyũ nĩra- nĩroka mũno hau akora nĩatũmire Eunice handũ aga- akagĩra maratathi okorwo nĩ ndimũ akagĩra maratathi ma handũ akora Gladys eho ah, ndaikaraga anyuaga iria rĩake harĩ ihenya mũno na agathiĩ no angĩkora wacuka eho agaikara hau mm, ndarenda kwehera no story no story ciake story magathekania agatiga mathekete mũno hau agathiĩ he rĩu rĩ tata we wa wa cukari akĩra wa cuka atĩrĩ nĩkĩ nĩkĩ gĩkĩ mwaragia na na Dave Dave agĩũka haha akore Gladys no kuma no gũthia thia ndaikara arĩa irio ciake nĩ henya mũno agathiĩ angora no o ũndũ ũmwe no agũkora we atinda haha nĩkĩ gĩkĩ mwĩranaga na

na washu rĩu akĩra dave akĩra washu atĩrĩrĩ washu ah, lazima tufanye wedding na nĩguo agĩthire aciari a wacuka makiuma gĩcagi magĩũka dave agĩka ũhiki na- na- na- na- ma- ma- magĩkĩra thimũ nĩ aciari na kĩracia na ũhoro ũcio ũgĩthira Eh, dave rĩ o hau bus station rĩ agĩcaria ka- kamwanya kangĩ akĩambĩrĩria rĩu kĩndũ gĩtagwo dave ministries Dave Ministries riu ĩno nayo ĩgĩtuĩka mwaki mwaki mwaki mũno tondũ arĩa marĩ kĩwanja-inĩ harĩa me- ma- ma- magire Dave Dave nake agĩtũma ndũmĩrĩri eko e bus station othe magĩikũrũka bus station eh, magakĩingĩra nake Dave akamera "Oh, ũngĩenda kũnyua gĩkombe gĩa cai ũngĩenda kwĩgarũra ũgathiĩ harĩa wa Dave Hotel koguo wa Dave Hotel nĩateithanagia Dave Ministry Dave Ministry wa Dave wa Dave wa wa Dave Hotel

hũka othe makoragwo taũni matanambĩrĩria wĩra wao mageraga kwa Dave nĩguo makĩgĩre baraka magoka kwa Dave Dave na kaka mahoera makaina kũu eh Dave agĩkorwo na praise and worship team yarĩ hiũ mũno maringaga rwĩmbo kũringa my friend rwĩmbo kũrĩa rwahũrwo baba akahunjia kanitha gĩkũra rĩu rĩ eh, gwĩtuĩka atĩrĩrĩ hoteli ĩrĩa ya wa Dave nĩ kũhingwo tondũ rĩu tondũ rĩu mathaa nĩ marahĩtana mũno gũkũ Dave nĩ arenda gũteithio gũkũ wĩra nĩ ũtuĩkire mũnene mũno rĩu Dave eh, akĩhinga kanitha bus station akĩhinga hoteli bus station akĩgũra kĩwanja kũndũ gwĩtagwo Ridgeways gũgĩthiĩ na Kiambu agĩtwara kanitha yake kũrĩa Dave Ministry ĩgĩthama kuma bus station ĩgĩthiĩ Ridgeways na magĩaka kanitha nene mũno na ona rĩu ĩrĩ oho tondũ kuo magĩkoragwo ĩna sitting capacity ya 400 people maikarĩte ta thinema maikarĩte- maikarĩte ũguo ta thinema rĩu kũrĩa kĩanda nĩkuo marona dave kateni yahingũra ũguo makona dave aumĩrĩra eh? pastor and mrs dave rĩu mrs dave ti- ti wacu wacu wa dave nĩwe wetagwo mrs dave na makĩhũrwo mbica rĩu hena mbica ũgĩtara kĩnya hau nĩ ũkuona dave ahũrĩtwo mbica aigũrũ ũguo nake rĩu mũtumia wake e haha haha njegeka-inĩ wacu e haha na rĩu na rĩu pastor Dave- pastor Dave haha ngai akĩmarathima mũno na marathimĩte na kanitha ũcio wao ũrĩ oho nginya ũmũthĩ rĩu gĩ- gĩtũmi gĩa kũhe ngerekano ĩno eh, mĩrori wakwa nĩ tondũ eh, twĩragwo atĩrĩrĩ haba na haba hujja za kibaba na ona kigano buga atiriri do not despise humble beginnings hau hanini wambĩrĩria hau ha kwe- kwendia iria na mũgate hau ha kwendia soda noho mũgwĩcemania na Dave hau noho wacio mũgwĩcemania na Dave nake Dave ũcio no ndagĩthigina kũrĩa gĩtarĩ thigino kũrĩa kĩwanja-inĩ Dave ũcio nĩwe ũgatuĩka pastor wa rũciũ ũcio mũnene ũrĩa naiguĩte bũrũri gima wa Dave Ministries